u l-bilanċ li rridu nsibu bejn il-progress, bejn il-kostruzzjoni, bejn il-bini ġdid u l-bqija ta' dak li għandna eżistenti, ta' dak fl-aħħar mill-aħħar li uritna mingħand missirijietna. U għaldaqstant f'dan kollu, context is key, irridu li Għawdex, dak kollu li jiġri ġewwa l-gżira t'Għawdex hu jirrispetta l-madwar mhux biss. il-bini tal-madwar, iżda wkoll l-ambjent li jkun hemm fil-viċinanzi, bl-istrież. Ukoll irridu nskopruha mill-ġdid u nibdew inħaddnuha. U għaldaqstant ħalli forsi nkun aktar ċar, naħseb dak kollu li jdejjaq lilna wkoll hawnhekk preżenti u dak kollu li jdejjaq lil dawk li qegħdin isegwuna, liċ-ċittadini Għawdxin u lil dawk li jżuruna, huwa meta tara binja tiegħla bil-bricks, il-grease, li jkun proprju jikkuntrasta ferm Maltija, Maltija tal-pajjiż, Maltija tal-madwar. U nemmen għaldaqstant li rridu nkunu kuraġġjużi u nerġgħu nibdew nużaw il-franka għall-faċċati tagħna. Li se toħodna għall-għaxar snin li ġejjin. Għawdex illi tul dawn l-aħħar snin irnexxielu jibni ekoloġija ekonomika li hija waħda vibranti u kien ukoll kapaċi jattira numru ta' investimenti issa se jkun qiegħed jgħaddi għal tranżizzjoni li hija waħda li nsejħilha bħala mill-aktar eċitanti. Viżjoni tagħna bħala Gvern għal Għawdex hija waħda ċara, dik li toħloq il-bilanċ li huwa bżonjuż bejn l-attività ekonomika u l-aspetti soċjali u ambjentali ta' din il-gżira illi tant għandna għal qalbna. Sfortun li rridu nieħdu lil Għawdex biex finalment minn dak illi nagħmlu jgawdu l-ħafna, tgawdi s-soċjetà Għawdxija u igawdi Għawdex. Is-suċċess ekonomiku mbagħad irid iħares ukoll lejn it-tisħiħ tal-identità u l-kultura ta' din il-gżira. Għalhekk. L-isforzi kollha tagħna biex nippromwovu u nippriservaw l-identità fiżika tal-irħul Għawdxin flimkien mal-identità kulturali li tiġbor fiha l-festi tradizzjonali u l-pjazza tal-irħula. Għandna ħafna f'din l-gżira li jista' jkun sors ta' turiżmu ta' kwalità dwar dan spjega tajjeb ħafna il-Ministru Camilleri u hemm ukoll li rridu wkoll niddirezzjonaw l-ikbar sforzi tagħna. Għawdex se jkun il-mutur tat-tranżizzjoni ekoloġika b'inċentivi għall-promozzjoni ta' green buildings, spazji miftuħa, il-monitoraġġ u l-immaniġġjar tal-iskart, l-elettrifikazzjoni tat-trasport, konnettività b'saħħitha u s-sostenn tas-settur agrikolu. Fil-fatt, Nieħu pjaċir ninnota li l-konsultazzjoni dwar dan il-proġett urban għadha kif intemmet u jien infurmat li hemmhekk kien hemm kontribut b'saħħtu mill-Għawdxin. Verament xi ħaġa li ninnota b'mod pożittiv. Ċentru l-ġdid tad-Dentistrija u ċ-Ċentru tas-Saħħa f'Għawdex imbjat f'Dar tal-Anzjani Dar San Ġużepp. Iċ-ċentru akwatiku u sportiv ukoll ftit metri 'l bogħod minnha hu għadd kbir ta' proġetti oħrajn ta' riabilitazzjoni u reġenerazzjoni urbana. Dan kollu magħdud kollu flimkien jassigura kwalità ta' ħajja illi verament tixraq lill-poplu Għawdxi.